Helo a croeso i rifyn arbennig o Gaf ar Ffilm! Na, tydi Gaf ddim wedi llyncu geiriadur brws a trawsnewid i josgyn o ruthun, ond yn hytrach, i ffwrdd yn cael trawsblaniad i'w farf! Neu yn trwsio ei gwch neu rhywbeth. Felly'n anffodus, dych chi'n styc efo fi! Ger. Guy who screwed my wife. That was a bloke. Shh, let, let him oh, do the ad. Uh, okay. Let him do this.
Sorry. So what do you want from me?
Yn y sinemâu o nos Wener mae Horrible Bosses 2, dilyniant hollol annisgwyl i Horrible Bosses, gyda Jason Bateman, Jason Sudeikis a Charlie Day yn serennu, yn ogystal a Jennifer Aniston yn dychwelyd fel sex addict. Come on! Oh, uh, well, it's a, it's a,

Ond ar ôl i'r syniad gael ei ddwyn dan ei trwyn ag am ddyn busnes sy'n cael ei chwarae gan Christopher Waltz, mae'r tri'n penderfynu dial drwy herwg eipio ei fab, a hynny efo help cymeriad Jamie Foxx unwaith eto.
We need to find half a million dollars to get us our company back. I got it! Boom!
Marker dropped. Kidnaping.
That's kidnapping.
With one more P it is.
That's kidnaping.
Boy. Is that a Sharpie? Fel nifer o sequels i ffilmiau gomedi led lwyddiannus, mae'r un jôcs i weld yn cael ei ailgylchu a dim byd newydd i'w gynnig. Ond o leia mae Jennifer Aniston dy alw'n chwarae sex addict. O ie!
O ystyried cast cryf yn gynnwys Kevin Spacey, Jamie Foxx a Christopher Waltz, siomedig ar y cyfan ydy'r ffilm yn ôl yr adolygwyr, efo'r outtakes ar y diwedd yn awgrymu fod yr actorion yn mwynhau saethu'r ffilm Yn fwy na be fydd y gynulleidfa wrth ei wylio. Os ydych chi ffan o'r gynta, ella bod yn werth mynd i weld hon cyn i'r sinema ail fod yn llawn ffilms 'Dolig annoying'. Mi fydda i yn ôl nes ymlaen i edrych ar Get Santa, ffilm 'Ddolig annoying'.

Mae hon yn ffilm stereotypical am y gwyliau, lle mae mab a tad cyffredin yn gorfod achub y Nadolig, gan fod na rhywbeth di digwydd i Siôn Corn. Yn yr achos yma, mae o'n cael ei arestio. I wneud pethau'n hyd yn oed yn fwy stereotypical, mae Warwick Davies yn actio corrach am yr esgawsar yn jêl. Hefyd yn ymddangos yn y ffilm mae Jim Broadbent, oedd hefyd yn actio Siôn Corn yn Arthur Christmas tair mlynedd yn ôl.

No no get out of there face get out get out of your face. Get out of there face get out of your face. Yeah good yeah.
Mi fydd y ffilm allan ar Ragfyr y pumed a wedi cael teaser sgrif You, sydd fel arfer yn awgrymu bod chi rhy hen i fynd i weld o. Ond eto, mae pawb i weld yn obsessed efo Frozen ar y funud, felly byw awyr! Mi fydd gaf nôl wthos nesa gobeithio, os fydd o di llwyddo i ateb yr oll dweets cas am safon ei Gymraeg o, neu be bynnag arall oedd o rhy brysur yn gwneud wthos yma. Mi fydd rhaid i mi fynd yn ôl i fy nghwpwrdd tywyll i olygu saith idiot yn gwneud ffyliad o'u hunain mewn tŷ yn Llanberis. Ond mor neuwf! Get Santa yn y sinemâu Rhagfyr y pumed. This isn't so bad.